An ech begréissen iech hei zu enger neier Folg vu Pokémon Go meets Pokémon Trading Card Game. Jo, dir gesitt elo hei lénks eran erëm, wéi gesot, hei dréit sech erëm um Playstyle vum ganzen Thema. Ditto hu mer haut de Zorua, ewer och de Gierspens, deen ech dann hoffentlech elo mol dann iech hei representéieren, wéi dat alles geet. Ditto kann ee mol ufänken, datt deen einfach ëmmer op Pokémon sech verstoppt. Den Giespenst ass mat der Switch, genau sou wéi de Meltan, an de Zorua ass den Oldisten net mat der Switch. Mir fänken awer elo mat eppes aneschters als éischt un, nämlech haut, do ass d'Kamera, voilà, eng Dragonite Vista Premier Decoder Collection, geet vu 35 bis 40 Euro aktuell, ass och ganz spéit erauskomm, och en Ditto kann hei dra verstoppt sinn, soll ech am Geck, well heizou kann och en Dragoran en Ditto sinn, mee nee, hei wäert en hoffentlech Aner Saachen dra sinn, ech kucken eng Kéier e bëssen iech hei ze weisen, mir hunn eng Etched Foil Promo Kaart, eng Foil Promo Kaart, ee Premier Ball an 9 Booster Packs, et si wierklech 9, jo Tatsaach, an e Pokémon Gen Ski Live Code Kaart déi ech fir iech da ginn. Kucken eis d'Këscht nach e bëssen säitlech sou un, also et gesäit zimlech normal aus, hei e bëssen Text, Bonus, Challenge, Raid Battle, dat ass ee bëssen d'Geschicht hatt den Dragoran am Ufank och an de Raids mat dra war, Mat Wii Star Powers an alles ass ongeféier e bëssen dat erkläert. An och eben dat dat fir däin Deck ass, fir dat dran ze man. Also du gesi wéi gesot hei d'Këscht, do ass em näischt. An hei gesäit een eben nach ganz schéin de Premier Ball, Frontloss Ball kënnt ee scho bal nennen och, misst e bësse seng Jauss gesinn. Mee wéi gesot, mir maachen déi Këscht dann elo mol op. An jo, kann een eben soen, Ditto ass am Fong dat éischt Pokémon wou e bësse driwwer schwätze gouf, wéi och fir d'Go-Fest.

Wäerte mer gläich och gesinn. An Gierschpenst natierlech net am Shiny. Alles mat der Rem. Kuck mol déi Képp hei opzekréien. Dat schéngt bësse sou hei säitlech ze sinn. Also hei bannen ass näischt. An dann kucke mer mol dee Spaass hei opzekréien. Dat ass wierklech sou eng Këscht déi se sou opmess. Dat sinn nämlech speziell Képp wou mer haut driwwer schwätzen. Oh dat gesäit richteg schick aus. Wat hunn hei dann? Néng Päck am Ganzen. Huelen ech schon eng Promo Kaart hei gewisen wéi et ausgeseit. Muss elo vläit bëssen mat der Luut oppassen well déi ass e bëssen dat geet schon e bëssen in the darkness. Effektiv huelen ech eng Kéier méi spéit owes hei op. Mat am ganzen hu mer 9 Päck. Hei hu mer 5 do nach 4 jo dat stëmmt. Gi mer mol schéi beineen. Huele mer mol alles aus der Këscht hei eraus géif ech soen. Dee schéine Pokéball wou mer gläich dra ginn an dann dat wichtegst fir iech. Voilà sou gesäit eng Kéier, muss natierlech och mat der Luucht oppassen, Sou gesit och wéi dat an der Këscht ausgesäit. Also eng Kartonskëscht fir Saachen dran ze man. Als éischt dann dat wichtegst fir iech, mir hunn hei eng Pak Decoder. Dei loossen ech eng Kéier elo am Bild kucken wat do tatsächlech sou drop ass. An da man mer hei de Spaass op, wann dat op geet. Geet dat net op. Six Hours Later kritt de Ball net op, wéi et ausgesäit, spillt éiweg, ma et ass jo och dee Ball, deen als Wade benotzt huet. Wisou kriich de Buttek da lo net op? Hallo? Hunn ech wierklech op Youtube kucken How to open his Bokeh Ball? Wäert dat sinn? Also ech kann drécke wéi e Päerd, Mee kleng Véilcher hei muss sin. Geet den sou uewen erop? Bedréit de sech? Klenge Katz, ech kucken mol dat do ze léisen. Voilà, ech mengen e Kapp muss mer net man, ech hat einfach keng Kraaft wéi de ausgesäit. Jo jo, et war nach e bësse krank. An dann hunn hei eng schéi Këscht, do kéint een eben hei hunn ech sou wéi mäin. Zéchen Deck wat ech nach nie benotzt hun bis elo wou ech eng Kéier hoffen am Dino sengem Turnéier derbäi sin, dat kanns de esou dra maan an da kanns de esou normalerweis, jo misst dat och mol era goen, kanns de esou erem zou maachen och. Also et ass eng cool kleng Gimmick. Ech fannen eben esou wéi eng Art Weightball gesäit et bessen aus. Zéchen Deck ass haut net d'Thema mee jo déi kanns de, ech quatsch ech maan och Blödsinn, ech mengen et ass esou ass et och dran ze maan an et wiirkt erem richteg zou. Da gesitt der et och, en Great Ball, also dir kennt et aus de Filmer, aus de Wéiz. Sou, an d'Dude bëssen erun. Alles hei gescriptet. Code huet der jo hoffentlech elo gelies. 3, 2, 1, all si fort. An da fänke mer emol nach als nächst hei un, déi Promokaarten eis bëssen unzekucken. Ech mengen, et sinn der zwou, wann ech et richteg matkritt hunn. Ähm, wéi gesot, Dragonor ass och wierklech de favorite Pokémon vu mir. Ausser Gen 1 natierlech. An äh, hei gesitt der déi éischt Codekaart fir den Owend, respektiv fir de Moien. Sinn natierlech e bësse schon gebéit. Duerch de Plus de Carrière gesinn mer och, dass eng Promokaart, wëll mer Sword and Shield Logo do hunn. Ënnen. Ich gucke lo dat bëssen ze fixen. An hei ass een Pokémon Go Logo, also kriss du soss néierens aus an der Këscht hei. Ich muss natürlich die Frage stellen, bringt das sich für 40 Euro hei äh, die Kiste zu gönnen? Schwer zu so noch rein keine Visa-Karte von Drago am Pokémon Go Logo jetzt als Promo. Und ich gebe da so, nachdem ich halt das Video gesehen habe, äh, meine Stelle auch dann den ersten Pack, aber also wie gesagt, 9 Pack haut. Geht also ein bisschen lang. Kucken mol nach Saachen ze zéien. Et feelen eis nach aktuell 6 Kaarte just. Mee wéi gesot, d'Sarou a war jo och déi Geschicht dat der Kéier fir eng Spotlight Hour, nennen een dat, erauskommen. De Code fir iech. Voilà. An dat hat ver gefailt, verréiert. A koum méi spéit da sou géint de Halloween an lescht Joer eraus, 2022, Infinite Fight. An jo, dat ass elo de Giersch-Benson opkomm. Dëst Joer eréischt rezent, hunn ech och elo eréischt zum Schluss gemaach, muss sech erëm op der Switch alles aloggen, ass bësse méi eng eklech Geschicht, mee och deen ech meng mëttlerweil ass jo dat ganzt Set eraus, Melmetal am Reverse an Melmetal V, also dat ass jo da scho mol bësse passend bei de Meltdown haut, dee war elo net am Pak hei dran, mee hunn elo scho mol en éischte Pull.

Also ech hun der méi wi genuch wei der lo am Video ka gesin hun. Déier Karakteren oaff dat dee Trick also ech wous mech do gewinnen wëll drum zréck gewinnen wëll aktuell gett dee jo nemmi hei Spark Chancey Griffel hei ass de Meltdown kann man dann einfach mol haut diplomatesch dobäi leeën Shiggy.

Dat maachen et ginn och am Ausland sou Golden Lock Module Momenter, wärt ech hoffentlech och hei enkeiers keen gewisen hunn. Sou Lock Module Partyen, Goldecher. Hei am Land ass dat elo bësse rem méi traureg, dat gëtt elo net sou oft. Ech hat eng Kéier gelies zu Dikrech wollten se dat organiséieren, mee och do ech mengen et ass just vläicht ee Mann do ronderëm gelaf am Endeffekt. An jo och am TL huet nach keen dono gefrot hei Magicker. Larvita Natu an Biddyfel Blackmon hat jo och e coole Community iwwergens, Onyx, dann de Griffel an erëm een Lavados als Solo-Kaart. Also mir hunn da schonn déi 3 Vigel, feelt elo just nach den Zapdos, dann hätte mer déi och schonn an enger Këscht hei all zesummen. Komme mer dann zum nächste Pack, dann si mer scho bei Pack Nummer 3, wéi dat gesäit.

Hallo der Radikal ass wierklech d'Famill komplett zu Zwengkeel. Natron Reverse an eng Kéier en Despota am Polo. Wéi gesot, och déi ganz Geschicht ass e bësse méi speziell. Pokémon, déi ech iech haut presentéieren, mir sinn am Fong um Thema quasi um Enn schon ukomm bei Pokémon Go. Ech hat iech dat Bild eng Kéier e bësse presentéiert. Ech wann ech och elo sou d'Käschte maachen. Eng Comedy ass mat 3 Episoden. Eng Kéier ass och d'Merit mat dobäi. Dat gëtt sou eng Aart Battle, wou ech mat em maachen. Hei mat enger ETB Battle nenne mer dat dann. Den nächste Code prett, wann ech gelift. An dann, jo, geet et scho, geet da Schluss. De Projet, also d'Kaarten, den Merit, déi sinn och e bësse eraus aus dem Projet am Sënn vun, ech gesinn ëmmer déi nämlecht Kaarten. D'si am Ganzen 8, also hunn ech Kaarte just hei dran. D'Sitzer schonn 20 erof. Mir musse just nach 40 Kaarten, déi hei Evoli mol eng Kéier scho laang méi gesinn. An hei mar awer en Ditto. An en Dragon Knight V an enger Full Art hei. An einfach wie mer haut en Ditto och haten, da ma mer et eng Kéier. Ähm, tada! Hei sinn ech. An den Ditto geet an zou. Also do, do gesäit ee schonn, ech hu ganz schlecht erëm dat gemaach. Wéi gesot, wann een en Ditto brauch, onbeschéet, onbedéngt sech mellen. Mir hunn dann hei e coolen Dragon Knight V. Also wierklech eng cool Dragoran Box. Giff dir just nach d'Feeler vun enger Rainbow Kaart giffen zéien oder nach eng aner Dragonite Key. Also dat ass wierklech cool dat den Dragoran awer och eng Kéier sou gefërdert hei gëtt. An voilà, kommen mer zu der nächster Kaart. Mee bis elo muss ech soen, 4 Joer dran investéieren.

An hoffen mol nach ze zéien ass e bëssen Loft nach fir op Rausseg so Dich gesot hunn. Dofir wäert mir gär kéier mat dobäi kommen. Ech mengen och nächst nächst Woch ass e mat um Start. Do mécht en e Part Solo. Dann hu mer nach eng Kéier méi spéit e Part Together. Vläit och zwee, kuckt mol wéi motivéiert ass. Hu mer nach eng Energy Card hei mat Stol unvezant. D'Pokéstop scho laang nemmi gezunn, kënne mer lo mol endlech rem dëse Part e puer mol dréinen. Mer haten och d'Parts di lescht Zäit wou mer eins oder dräi Päck opgemaach hu wou et net geklappt huet ze zéien. Slowpoke, also Bidoof, a säi grouse Brudder hat mer och schonn hei fonnt. Magikarp a Bidoof, Calypsopod an jo, wat hat ech gesot? Also dat muss de, deet mer leed, ass net gescript. Das Dragonite Power High. Also. Dragoran kritt all Pack. Also mir misst fehlt just noch halt, halt äh, Gold Rainbow Card, pardon, oder Gold Card, ich weiß nicht, ja, ne, Gold Card ist just die Mieter, wenn ich mich schon diere. Und dann kann ich auch, dann, dann, dann, dann, dann möchte ich den letzten

An vläit lo enke Last Pack Magic, net den hëbsche Fall, soe mer mol esou. Dat kënnt net méi schlëmm sinn. Mir hunn natierlech hei och déi cool Rainbow Kaart hei gezunn. Da kucke mer mat iech hei nach de leschte Pack eis un. Et ass einfach cool d'Item och ze hunn. A mir hunn déi Promo Kaarte rëm fir de Projet. An dir hutt eng Kéier gesi wéi déi Këscht vu bannen ausgesinn huet. Dann Unlicht Energie Blanche, Kamerupt, Lock Modul.

Opgeploppt. Ech misst och vläit sou eng Full-Art-Kaart asleeven. Also déi ass wierklech schéin. An dann giff ech soen, mat am Fong hat mer och, also et ass e gudde Paart gewiescht am Sënn vu mir hunn déi dei iech presentéiert. Mir hunn erëm genuch Ballkaarten, deet erëm genuch, am ganzen 10 Stéck Codekaarten, déi der kënnt aléisen. A mir hunn einfach hei alles wat ee konnt. Zéien natierlech zwou Promokaarte mee d'Dragoan-méisseg. Ech mengen et hätt elo just nach d'Prenokaart gefeelt, dann hätte mer déi fir iech och ähm, komplett gehat. Mee ech muss soen, ja, wéi gesot, d'Liebhaber kënnt kafen. Iwwer fir Schoten huelt iech well eng ETB, do do och 8 10 Päck dran. Huet ee be Spillmaterial wou kënnt manee spillen a maneen an de Reservoir komme fir maneen dann ze spillen. Dat dat vu mir aus wie gesot eng gutt véirel Stënnchen hei. Ech soll ech mech net nokucken an nächst Kéier sinn ech net do. Nächst Kéier ass de Kuroi do alias Erik, well da gëtt eppes mam äh, Evoli a Kompanie opzemaachen. Dat war scho genuch Spoiler. Allez, schéine Weekend gewënscht, bis dann an tschau tschau.